וואס איז ברסלב'ע חסידות? מענטשן מיינען ברסלב'ע חסידות פ פ פ א משוגענע. וואס איז ברסלב'ע חסידות? די לייט קומען קיין קיין ברסלב, מען ווארפט אוועק אלע זאכן פון פון טאטן. וואס? דאס איז דאך נישט ברסלב'ע חסידות. ברסלב'ע חסידות איז איין זאך, גיי אין א זייט זאג, הייליגער באשעפער איך וויל דיך שפירן, הייליגער באשעפער איך וויל געדענקען. אז איך וועל דארפן איין טאג אוועקגיין פון די וועלט, ס'וועט מיר גארנישט העלפן, און וועט מיך נעמען, וועט מיך אוועקלייגן, און וואס וועט בלייבן פון מיר? הייליגער באשעפער, ווי קען מען זוכה זיין צו זיין א צדיק? הייליגער באשעפער, איך וויל זוכה זיין צו לערנען, איך וויל לערנען יעדן טאג אביסל חומש, זאג עס פאר'ן אייבערשטן, הייליגער באשעפער, ס'גייט אריבער נאך א סדר און נאך א סדר, איך בין נישט מעביר סדרה, איך וויל יעדן טאג לערנען אביסל חומש מיט רשי מיט'ן תרגום, הייליגער באשעפער איך וויל עפענען די גמרא, הייליגער באשעפער איך וויל לערנען אביסל משניות, דער רבי האט אונז געגעבן א וועג צו לערנען, אפילו א מענטש פארשטייט נישט, אפילו א מענטש איז נישט מסודר, א מענטש האט נישט קיין קאפ, עס גייט אריבער די ערב פסח טעג, עפן א משניות, זאג די ווערטער די הייליגע תורה, מענטשן מאכן חוזק פון דעם, זאג זאג זאג וואס מאכסטו חוזק, קודם קענסטו וויסן אזוי, א ערליכער איד עט קיינמאל נישט חוזק מאכן פון איינער וואס זאגט. איך האב שוין געהערט במשך יארן דא אין ישיבה, די ישיבה אליין שטייט שוין זעכצן יאר, און פארדעם האב איך אויך געהאט תלמידים, וועלן זיי מיר קומען פארציילן אז האט עפעס א פעטער מיט מיר געזאגט, אה, דו זאגסט, דו פארשטייסט, זאגסט, זייער גוט, ווייל ער לערנט און ער האט יראת שמים, העט ער נישט אוועקמאכן א בחור וואס נעמט א משניות און זאגט משניות, דער ליידיגייער, דער באם מיט די גרויסע היט און מיט די גרויסע ציצית. וואס ער האט נישט געטראפן קיין אנדערע פאסטן נאר צו זיין א משגיח, טרעפט א בחור מיט א תהלים, טרעפט א בחור מיט א תהלים, זאגט אים דו זאגסט תהלים? גארנישט גייט אויסוואקסן פון דיר, א ערליכע איד טוט אוועקמאכן א בחור וואס זאגט תהלים אין ישיבה, בחורים שרייבן בריוון פון ישיבות. ער קען נישט לערנען, ער פארשטייט נישט קיין שעף שמאטעסע, ער פארשטייט נישט קיין טאלק פוי כהן, ער פארשטייט נישט קיין קצות, ער קען זיין גאב אויף די קאווע, גאב אויף די פישקעס, און נאכן האט ער געטראפן א גליון וואס זאגט אז מען זאל זאגן תהילים, וואקט אדורך א גרויסע היט מיט א גרויסע בארד, און זאגט אים, וואס איז דעי, וואס איז דעי תהילים? ס'שיקט דיך קויפן דעם אייבערשטן מיט דעם? ווייל ער איז א ליידיגייער! א משגיח האט אמאל געזאגט פאר בחורים זעצט און קלערן נישט עטס אויסוואקסן ווי מיר. זעצט און קלערן נישט עטס אויסוואקסן ווי מיר ווער א משגיח. איך געדענק איך האב דא א בחור אין ישיבה האט מיין א קאזין א פירסט רמב קאזין. ער געענדיגט שס זאג איך אים גיי אריבער צו מיין זיידע רבי חזקל.

ער האט זיך א ציל געוואלט צו רעדן ווי ווייניגער, ער איז געווען אלץ אדורכגעוואקט איינעם, ער האט געוואלט איינעם געבן א גוט ווארט, ער האט מאכן שוין א יעדן מאל געטראפן נאך איינעם, געבן נאך א שמועס, וואס מאכסטו, וואס הערט זיך, אה אה אה אה אה אה, אזוי האט ער געוואקט און געוואנדערט, ווי אדורכגעוואקט, ער איז געגאנגען פון זיין פלאץ צו מאכן א קאווע, אה אה אה אה אה, נישט גערעדט, אזוי האט דאס געווען זיין טענער, ער האט אים אזוי אויסגעלויבט.